Аллаһу Тәгалә Рамазан айны ун өстенлек белән дәрәҗәле иткән. Беренчедән, Аллаһу Тәгалә шушы Рамазан айында уразаны җибәрде. Уразаны җибәреп, фарыз кылды. Икенчедән, инде шушы Рамазан айында Аллаһу Тәгалә рәхмәт буларак, Аллаһу Тәгаләнең насыйхәтләрен Кръәнне җибәрде. Һәрберебезгә дә яхшылык белән начарлыкны, изгелек белән яманлыкны аера торган Кръән иңдерелде. Һәм шулай ук Рамазан ае, ул Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән мул булган ай. Аллаһы Тәгаләнең сөекле Расуле Мухәммәд галәйһиссәлатү уәссәлам хәдисләренең берсендә әйтә, Рамазан ае башында Аллаһы Тәгалә җәннәткә әмер бирер, Әй җәннәт, капкаларыңны ач! Әй җәннәт, үзеңнең бизәкләрең белән бизәклән! Озакламый минем ихласлы бәндәләр сиңа керәчәк, дип, Аллаһы Тәгалә әмер итер. Дүртенче өстенлек, Ул, Аллаһы Тәгаләнең җәннәт капкалары ачылыр һәм җәһәннәм капкалары ябылыр дип килә. Шушы Рамазан аеның хөрмәте белән, нуры белән бәйле Аллаһы Тәгаләнең әмере килә, хәдисләрдә риваять ителә, Аллаһы Тәгалә җәннәткә әмер бирер, Әй җәннәт, капкаларыңны ач! Җәһәннәм капкаларны яп, һәм инде берәрегез, әгәр дә, әй бәндәләр, изгелек эшләргә теләсәгез, омтылыгыз, ашкыныгыз Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә. Әгәр дә берәрегез гөнаһ фикерен, гөнаһ уйларда булсагыз, берәр гөнаһ эшләргә ниятләсәгез, ул гөнаһтан ваз кичегез, тәүбә кылыгыз һәм Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә ирешәчәксез алабирсә. Һәм бишенче өстенлек, ул да инде тәравих намаз. Тәравих намаз, ул ястү намазыннан соң укыла торган сөннәт намазы һәм сунна муаккада, бик көчле сөннәт булып санала. Ни өчен ул тәравих дип атала? Ял итә торган намаз. Ягъни һәрбер икешәр рәкәгать саен яки дүртәр рәкәгать саен без бераз ял итеп, вәгазьләшеп, Коръән укып һәм бигрәк тә зикерләр әйтеп, Аллаһ Тәгаләгә адым-адым шушы изгелек белән, намаз белән якынаябыз. Пәйгамбәребез алейһиссалату вәссәлам 23 нче, 25 нче һәм 27 нче көннәрдә, әйе, тәравих намазын Сәхәбәләр белән укучылар белән мәчеттә укыйдыр ие. Һәм тагын бер өстенлек, Рамазан аенын өстенлекләрнен берсе, ул да, гөнаһлардан арыну, гөнаһлардан пакълану. Пиямбәребез салейһиссалату уәссәлам әйтә, Әгәр дә сез Рамазан аен изгелекләр, игелекләр белән мул кылып, уразаларыгызны җиренә җиткезеп тотсагыз, ул очракта намазларыгыз белән Чиста ихлас гыйбадәтләрегез белән, иманыгыз белән мул кылсагыз, Аллаһы Тәгалә сезне гөнаһлардан имин кыла, гөнаһлардан арынасыз. Шуңа күрә инде, инде бигрәк тә шушы Рамазан аенда гөнаһлардан бик күп кеше арына, пакълана, чистарына. Һәм җиденче өстенлек, ул да инде Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән Рамазан аен Без мөгамәләдә, изгелектә, игелектә кеше арасында булган мөнәсәбәтен ныгытуда уздырырга тиешбез. Ярлыларны карап, мохтаҗларны карап, әйе, бер-беребезгә ярдәм кулын сузырга тиешбез, Алла бирса. Шушы Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән бигрәк тә шушы гамәлләр һәм инде бигрәк тә Авыз ачтырулар бик саваплы булып санала, әгәр дә бигрәк тә ураза тотучы мохтаҗ ярлы булса, Аллаһы Тәгаләнен чиксез савабына ирешер ала бирсә. Рамазан аенда тагын бер зур өстенлек бар, ул да инде Аллаһы Тәгалә һәрбер изгелек саен күбрәк савабын җибәрә. Әйе, мәсәлән, әгәр дә гади айларда без намаз укысак, сөннәт намазын, әйе, Рамазан аенда исә ул намазларыбыз, безнең фарыз намазларыбыз, сөннәт намазларыбыз һәм барча-барча гамәл-гыйбадәтләребез алар җиде йөзгә кадәр тапкырланыр, хәтта Аллаһы Тәгалә әйтә, Иллә дә мәгәр уразадан тыш, чөнки ураза минем өчен, һәм шушы уразаны, әйе, мин үземнең рәхмәтем белән, Аллаһы бирса, билгеләп, әҗерләрмен, савабын бирермен дип килә. Һәм тагын бер зур өстенлек Рамазан аенын ул да инде сабырлык ае. Башка айлардан нәк сабырлык белән аерыла. Кеше Рамазан аен сабыр итергә, өйрәнә. Мәсәлән, Пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам хәдисләрен берсендә әйтә, әгәр дә берәрегезнең берәресе ачу китерә икән, яки әрләшергә омтыла икән, сез әрләшмәгез, әңгәмәгә кермәгез. Сез андый вакытта әйтегез, Инни саим, мин ураза тотучы. Сабыр итеп, мин ураза тотучы дип әйтегез. Бәлкем, ул кешегә дә түгел, сез үзегезгә искә төшерегез. Әйе, хәзер әрләшеп, әйткәләшеп, бер-берегезне рәнҗетеп, бөтенләй уразаның савабыннан мәхрүм булырга да мөмкинсез. Шуңа күрә, Инни саим, мин ураза тотам һәм синең белән спорлашмыйм, мин сабыр итәм, дип үзегезгә искә төшерегез. Һәм тагын бер зур өстенлек, Рамазан ае башка айлардан аерыла игътикаф белән. Игътикаф ул мәчеттә калу. Егерме дүрт сәгать мәчеттә булу пигамбәребезнең сөннәтендә әйтелә. Гайшә анабыздан риваять ителә хәдистә, пиямбәребез соңгы ун көнен, әйе, түшәкләрен җыеп, мәчеткә кереп, егерме дүрт сәгатен мәчеттә соңгы ун көнне уздыра иде, зикердә, догада, намазда уздырып, Аллаһы Тәгаләгә якынаю юлында уздыра иде. Аллаһы Тәгалә кабул итсен, һәрберебезгә дә изгелектә, игелектә булырга насыйп итсен, шушы Рамазан аенын эстенлекләренә ия булып, Аллаһы Тәгаләнен рәхмәтенә ирешергә насыйп әйләсен. Пиямберебез әйтә, әгәр дә бәндәләр Рамазан аенын